Awer hei fir iwwer jo Interessantes ze schwätzen, géing ech soen. Voilà, mir schwätzen, mir schwätzen haut erëm iwwer Genren, iwwer ee Metal-Genre haaptsächlech, iwwer de beschten Metal-Genre, deen d'Welt jee gesinn huet. Mir schwätzen haut iwwer New Metal. Jo, ech wollt grad nach dobäi füllen, en ass jo, u sech ass en ausgestuerwen, ne, wann een op verschidde Kommentarer a Reaktioune vu groussen Zäitschrëften. Geet, mee dat ass och net ganz esou wouer, gell? Ah, mä kee Genre stierft, ech hat et gesot, nee, kee Genre stierft wierklech aus, gell? An och New Metal ass zemools an den USA nach ëmmer ganz, ganz verbreet an ganz beléift och, ne? Jo, ech mengen, dat ass och e Genre, mat deem mir, kanns de scho bal esou grouss gi sinn. Absolut. An och viles, mir hu viles do matgeholl, wat eis vläicht an eisem spéideren musikalescher.

Entweder Leit wou schonn éiweg dobäi sinn oder et wier nach ëmmer Leit déi dee Genre do um Liewen halen an nei ufänken domadder gell. Ja, ja, ja, ja, ja. Et ass et ass och e bëssen eng kontrovers Episod, well den den zemools den New Metal ass zimlech gehaasst hautzudags da, zemools ausserhalb vun den USA, looss ech emol soen. Awer muss een awer och dozou gestoen, Eis Generatioun ass domadder grouss ginn. Mir hunn alleguer den Ups and Downs erlieft vun deem Genre a vill aner Leit dobaussen och. An ech denken, datt een awer och dovun eppes matbehalen huet. Awer wéi gesot, ech hat elo virdrun, ech hat haut de Mëtten e puer, Aal Videoe gekuckt gehaat aus der Zeit vun den verschiddenen Bands. Cringe gell? Oh mein Gott, dat ass esou krass cringe gell? Jo. Déi Klischeeën dran gell? Mee dorop komme mer alles ze schwätzen ne? Jo. Ech géif soen, mir fänken e bëssen erëm bei den Originnen un, wéi dat alles zustane komm ass. An ech mengen, dat huet sech och esou ufanks den Nonzeger vläicht a. just Limitt Enn 80er, Ufanks 90er entwéckelt ginn ass. Esou ass dem sougenannten Alternative Metal a Crossover Bands wéi Faith No More, déi esou Funk, Rap mat Metal gemëscht hunn, Rage Against the Machine, déi och scho vill gerappt hunn, esou wéi Helmet, Life of Agony, Body Count, och ganz wichteg. Ganz wichteg, jo. Ja. Ech denken, ech denken wat souguer nach, wat se kanns soen, sou, sou Kollaboratiounen, wéi zum Beispiel dann nach mat, mat, äh, mat Rappers wéi, wéi äh, Jay-Z, Xzibit, Snoop Dogg, äh, Ja. DMX an sou Saachen, dat si jo och Nimm, wou gären Optrëtter haten an dem Alternative Genre, wou et nach net wierklech den New Metal gouf. An du, ech denken, datt sech do och ganz vill Leit äh, zu där Zäitpunkt mega vill inspiréiert hunn, fir Hm, firwat mësche mer net eis haart Distortioun mat mat Rap-Gesang? An ech mengen, dat war schonn, kanns de scho bal soen, esou e bëssen den den Trademark um Ufank vum New Metal. Jo, jo, jo, jo. Net, also et ass vill dra gerappt ginn. Et war keng Mussesaach, et konnt, awer du has et oft gehat op alle Fall. Lo ass mer grad nach eppes opgefall, agefall, wat wat domat vläicht nach wichteg ze erwähne wier, Anthrax haten eng. Collab gemaach mat, ech mengen et war Public Enemy, ganz ufanks Nongzeger. Jo, wou dat ka sinn. Ech mengen dat huet och, war, ass vläicht wichteg ze erwähnen, ne, zu deem Zeitpunkt war och schonn, also den, den Hair Metal war u sech och schonn quasi esou wech, wech gekehrt ginn. D'Schwäch war och sou nemmi daat Black an Death war underground. Et misst eppes Neies sinn einfach an eppes wat sech och engersäits besser verkeeft wéi dat wat zum deem Zäitpunkt am am Metal oder am Alternative do war. Voilà, dat ass genau dat. Dat ass méi drëms gaangen fir erëm och eppes un de Mainstream e bëssen ze bréngen. Ja, ja, ja, ja. Well all déi Bands déi mer haut erwähnen, déi hunn alleguer Goldsta-, also vill vun hinnen hunn Goldstatus a Platinum erreecht gehat, dat muss een och dozou soen. Och wann se haut deelweis vill gehaasst ginn. Jo, dat ass wouer. Dat ass wouer. E groussen Aspekt, wou ech, wann ech un New Metal denken, ëmmer verbannen, an dat ass effektiv och dann eis Lycéeszäit, ufanks Lycéeszäit, dee gewëssene Fashion Statement, wou den New Metal matbruet huet. Oh jo, ja, ja. Wou, wou zu deem Zäitpunkt warscheinlech dat Coolst, du waars, du waars dee Coolsten op der Schoul, wann s de sech ugedoen hues, mee putain, Mann, du hues ausgesi wéi dee leschten Assi, gell? Ass haut, dass ech Assi, ja. Déi ja. Zäit wärst du queer. An ja. äh, wat kann do alles opzielen? Ich mein, war ganz wichtig waren ähm, so Kaki Shorts mhm. oder auch so die, die Skaterboxen ja, ganz mega brees. Ja voilà, ähm, New York Yankee Caps äh, Libiski groß gin Adidas äh, ja, die, ja. eng vun den wichtigste Marken, die Korn matbruecht huet. Ja dat stimmt effektiv. Ja. An Por- Ja, et- och d'Hoer, ne? Ech mengen, Ja, genau, genau, genau. Dreadlocks a wat war et nach alles? Entweder Dreadlocks oder esou Spikes oder esou strange Drëtzen an Sidecuts an alles Méiglecht. War mega weird Frisuren deelweis dobei. Da gesäis de och bei de Bands, déi déi Zäit gespillt hunn, ne? Jo, mee Puer du, richteg ofgefuckt Saachen. ech, ech, ech sinn awer och engersäits der Meenung, dass, Deemools sinn déi Saachen opgefall, well et esou Saachen nach net wierklech, ech wëll net soen, datt et dat nach net gouf, mee et gouf ni esou op e Fashion Statement gepucht wéi am New Metal. Natierlech häss de duerch aner Genren, ech mengen en Thrash Metaler, dee war meeschtens zerrappten Jeans an esou, mee et war bekannt. Den Alternative Look ass och bekannt an hat hei war wierklech esou eppes esou, ok, do kënnt wierklech e ganze Marketing hannendrun, wou och en Normalstierflechen da ka sech deem upassen op ganz einfach Moyenen. Ech mengen, dat huet och dem New Metal e bëssen nach e bëssen de Schub ginn, fir e bësse méi bekannt ze ginn. Jo, jo, do hat dann och vill Leit erkannt gehat, oh, do kann ee Geld domadder maachen, da brénge mer eeben esou Saache eraus, wat de Leit gefält. Du sees et, an ech muss mech leider och zu deenen. Puer zielen well jo ech hunn ech hunn zu där Zäit war mer een Album ganz wichteg elo mëttlerweil sinn ech hm hm hm ok de Fred Durst ass e ganz komeschen ech hunn déi Zäit och Limp Bizkit gelauschtert an de Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavoured Water ass och gelaf dee famousen Album wou se wierklech erauskomm sinn domat An ech wollt och esou eng Baseball Cap hunn. An ech hunn déi och kaf, gell. Wahrscheinlech aus deem Grond, well mir fält keen anere Grond an. Ech dinn zwar haut och nach Kapen un oder Mutzen, mee dat ass am Fong schäisegal, wat drop steet. Mee nee, dat huet deemools misse genau déi sinn. Ja, ja, ja. Ech hat och eng, zwar am, am, am, am donkelbloe, meng ech, war se, also war se weltschwaarz, war éischter so donkelblo. Ja. Ech hat se vläicht esou 3 Mol a mengem Liewen ugehat, gell. Jo, d'selwecht. Ech hunn se och haut net méi, gell. Ech war ni ee Kape-Mënsch, mir gi Kape guer net, gell. Ech weess nach bis haut net, wisou ech do am Liewen eng Kap kaf hunn, mä et war, jo, et war wéinst där Beweegung am grousse Ganzen. Mee d'Fett hat awer och e gewëssene Charme. Aus deem einfache Grond, ech mengen, du an ech, mir sinn do plus minus an der selwechter Zäit, wou mer eis, wou eist Gehéier eeben och e bësse méi haart gesicht huet an e bësse méi krass an extrem Musek. An et war einfach ze fannen, et war op MTV, et war iwwerall, et war einfach zougänglech. Absolut, war och déi meescht. D'Nu Metal Saachen waren och vun den Texter hier éischter un Jugendlecher geriicht gell? An dat war eben genau eis Zait, war genau eis Generatioun an vill vun de Lyrics hun aus der Séil geschwaat, och wann mer vläicht elo keng schlecht Kandheet haaten, mee awer du hues dech esou, well se awer esou als Metal hätt e bëssen esou en Aussenseiter-Vibes an der Schoul. Jo, Pubertéit natierlech, Teenager, kloer. Dat war natierlech och, gell, jo, Hormoner hei an do, blablabla. Dat huet alles eng grouss Roll gespillt. An do konnt ech mech mat deem Genre einfach immens gutt identifizéieren. Dat stëmmt schonn. Ech mengen, zu deem Zäitpunkt do hate mer nach keng richteg Frëndin. Mir wollten awer all dat Gefill hunn a mir wossten iergendwou esou, Hm, mir mussen vläicht esou ausgesinn wéi deen an deen, well dat ass grad mega in. An du hues dech dann do an eppes eragesteigert deelweis. An och dann probéiert e gewëssene Liewensstil sou ze féieren zum Deel gell. Ähm. Mhm. och wann och wann et ganz schlecht war ge also ech hun deelweis ähm, eng Zäitche lang ech hun do schon Gitter gespielt bei weitem an net so wie haut gell an du hunch meng Ki geguckt dat ass lo an Aspekt wéi wéiste new metal spills an du war yeah. ganz séier erféiert wéi wéi banal dat amfong ass Jo, jo, jo, ech ka mer dat virstellen. Dat ass elo net onbedéngt technesch, technesch de Shit, mee ech menge wann, wann s du elo iwwer normal Statistike kucks, New Metal ass, ass, gëtt haaptsächlech vu Guitar Riffs gedroen. Du Soloe fënns de absolut keng an wann, dann ass et wierklech minimalistesch, gell. Et ass grooveg, mee et, et ass zum Deel och e bëssen. Monoton an do ass natierlech eng Band wou mir an dir wahrscheinlech och mega wichteg ass an dat ass nach ëmmer Korn wou jo mat déi éischt mat déi éischt an déi haut och nach ëmmer staark sinn an ech hat wéini nach e Post gemeet déi si scho bal 30 Joer dobäi an wéi ech dat gelies hunn da war et mer wierklech esou what the fuck gell ech sinn al ech sinn ural gell. Den éischte Korn Album war 94 erauskomm. Jo dat gi geschwënn 30 Joer dat deet wéi gell dat deet scho wéi. Dat ass awer mat deen eenzegen Album wou ech haut da wierklech gär lauschteren, muss ech soen. Ech fannen deen huet nach ëmmer Charme. Dann dann kann ech der wierklech uroden an zu deem Zäitpunkt wou dat hei elo erauskënnt ass en ass e jo schonn dobaussen. Ech war ech ech hunn ëmmer an och déi lescht Joren hunn ech de New Metal. Wierklech, ech ëm, ech ëmginne wou ech kann. Ja, wéint dem, ja. Wéint dem gewëssene Cringe an du, du hues nach ëmmer déi, déi, déi, déi, déi, déi Saachen do am Hannerkapp, sou wéi dee Genre fonctionnéiert huet. Mee ech muss soen, 2000 ass e laang eriwwer, gell? An och eng Band wéi Korn ka sech nei erfannen an zum Deel vläicht, vläicht hu se mat deem leschten Album Requiem wierklech, denk vläicht esouguer Komme se u Gréissten erun vun deem un, si follow the leader oder oder esou. Dat ass mäin Dout. Ech war wierklech iwwerrascht an och e bëssen esou erstaunt, weess de, wann se esou laang kann se un engem System bäihalen. An si hat déi och net ganz, ech wëll. net soen eng schlecht Carrière, se si super bekannt an dat ass mat déi gréissten New Metal Band iwwerhaapt, nach ëmmer. Si haten awer och hir Downs gehat punkto schlechter Musek, dat kann een awer definitiv soen. An dat do fannen ech wierklech scho bal eng Widdergebuert vu vläit net vum New Metal, mee wa sech anerer de Beispill un d'Soja Post huelen, kéint ech mer virstellen, datt den New Metal vläicht eng nei, en neien Up kéint kommen iwwert déi nächst Joren, wa sech do wierklech nach Bands géinge nach eng Kéier esou zesummen dinn a vläicht e bëssen e bësse méi modern probéieren ze sinn an den New Metal vläicht op eng nei Spart bréngen. Kéint ech mer virstellen. Jo, se huet jo, ech schwätze elo vu Korn, déi elo virum kuerzen en Album erausbruecht hunn, mee eng aner grouss Band huet och virum kuerzen en Album erausbruecht gehat, nämlech Limp Bizkit. An ech muss soen, dee war net esou grad onbedéngt dat, ne? Nee, deen ass och net esou gutt ukomm. Ech hat en ugelauschtert gehat an esou, ah, ah, hm. Ok, dat ass gutt. Ech fannen elo, wann ech elo zeréckkucken, wat si gemeet hunn hir Karriär iwwer, an jo, wa mer elo de Fred Durst op d'Säit setzen, gell, an de Rescht huelen, dat sinn talentéiert Museker, do steet keng Fro. Absolutt, do schwätze ech näischt dogéint. De Fred Durst ass e mega lusche Charakter, gell, an ech vergläiche si, si si Guns N' Roses aus dem New Metal, gell. Jo. Ja. Dass dass e bëssen sou sou se gesi sech absolut net eens, da verschwanne se vun der Bildfläch an dann op eemol brénge se vun enger Sekonn op déi aner eppes eraus. Et kënnt net wierklech un, et ass sou mediocre am Sënn vu well se nach ëmmer genau dat selwecht wëlle maache wéi deemools a genau sou cool wierken, mee et net wierklech. Nee, et ass et ass einfach némmi zäitgeméiss, well dat wat se no deemools gemaach hunn, dat. Kanns de haut nemme néi méi esou verkafen, gell? Dat ass, déi Zäit ass laang, laang, laang hannert eis. Jo, jo, jo. Mengen ech war souguer deemools, oh freck, dat ass zwar elo nach eng aner Band, ech war deemools effektiv, dat war mat ee vu mengen éischte Concerten, ech wëll et net soen, ech hunn deen ni op, zu, zu, Zougezielt, datt dat e Metal-Concert war, well dat, ech kann der net soen, wat dat war. Staind huet um Terre Rouge gespillt, gell? Dat war um Fussballsterrain do zu Esch, uewen um Galibierg. Ech si Staind kucke gaang. Ech hu guer, ech hu guer keng, guer kee Souvenir vun deem Concert, gell? Guer näischt. Et ass iergendwéi esou, wupp, lanischt gaangen, gell? Hm. Ass schonn lusch, well si sinn elo natierlech och eng Band, wou gewëssene Succès haten, ënnert anerem well se och Ënnerstëtzung vum Fred Durst kruten, soss wären se mengen ech ni ni erkannt ginn an esou. Nee, nee, nee, nee. Mee bon, dat ass elo kleng kleng Klammer op. Mee den New Metal ass wierklech e bëssen aus mengem aus mengem Repertoire an bei dengem och bëssen ënner ënnergaang. En ass zwar nach do, mee en ass net wierklech wichteg. Nee, en ass absolut guer net méi wichteg, gell. Et ass wierklech just nach ech. Wéi gesot, sou Saache wéi den Debutalbum vu Korn, déi lauschtere ech nach heiansdo aus nostalgesche Grënn e bëssen an och well, ah, et ass e staarken Album trotzdeem, well en ass cool, en huet seng Trademarks an en huet säin eegene Stil eeben. Dann hu mer eng aner Band uschwätzen, déi ech mega, mega gäil fannen, déi awer ni wierklech, wierklech zum New Metal gehéiert hunn, awer trotzdem dobeizielen, dat sinn d'Deftones. Jo, jo dach ech denken zwar schonn, datt si dozou gehéieren. Vläicht e ah okay ech soe mer ënnert dem alternative definitiv awer. Also den den Debutalbum Adrenaline deen hat definitiv seng seng New Metal Nuancë gell. Den zweeten war et scho manner ginn, Around the Fur an dann ab spéitstens ab White Pony. Konns de némme soen, et hat dach New-Metal ëscht eppes domat ze dinn hat, ne? Mee dat war jo och zu genau zu där Zäitpunkt, wou dat do alles lass gaangen ass. U sech Ja. kanns de soen, dass se et Ja, vläicht ja. einfach weider evoluéiert hunn oder da carrément fale gelooss hunn, ne? Jo, da waren och aner Bands, déi déi Zäit erauskomm sinn, a wou och System of a Down, déi ech elo och net wierklech zu New-Metal ze-, also si kléngen op alle Fall net wéi déi aner Bands alleguer kléngen, looss mer esou soen, ne? Jo, jo. Vläicht e bëssen, awer. Nee, net wierklech. Si hat hir eegen Szenen, also e bëssen. Dat, dat ass wouer. Ech mengen, ech mengen, wann een elo déi grouss, wierklech déi grouss bekannte Bands aus där Zäit kuckt, dat ass, dat ass Linkin Park, Korn, Kor, hunn ech Korn gesot? Ech wollt elo nait Käse soen, Limp Bizkit, dat si déi, wou mär, wéi? Slipknot. Slipknot, jo, net ze vergiessen. Dat si elo déi grouss, soen ech emol, wou, wou mär direkt afalen, wann ech un dee Genre denken, gell, an un déi Zäit. Ja, jo, dest Liquid Park dat war schon e bësst méi spéit, dat war schon esou an den Ufanks 2000er gewiescht, dat war schon e bësst esou déi zweet Well vun den méi jonke Bands déi komm sinn, och mat Papa Roach an POD an Crazy, oh Crazy Town, jo jo, esou ëm Gottes Wëllen, jo, dat war ganz schräg, gell. Dat scheisst Lidd Butterfly, dat leeft haut nach um Eldoradio, gell, dat, ech kann et net héieren, ech hunn et deemools gehaasst an ech haassen et haut nach. Haut am Mee. Ja, ja. Ja, ech ginn der Recht. Ech, ech gesinn de Videoclip nach viru mer, gell? Ja, das, ja, ja. Also, ich mein, mir jo och allen zwee. So. Ah. Ja, mir jo och allen zwee ganz vill Zäit op, op, op, op MTV verbruet, lo. Ob du etwas ja. fir eis gelaf ass oder net, méi. Dat, dat, war, dat war de Sender demols, gell? An, an, an da sinn so Sache wéi dat gelaf. An dann hues du am nächsten an denger Bettdecke verkroch, gell? Ist dat do dann, gell? 't war deemols, wéi s du sees, scho schlecht an 't ass nach ëmmer mies, gell? A ganz schlëmm, jo, jo, jo. Jo, wéi gesot, de Genre huet wierklech esou seng, en hat sech iergendwann an eng Richtung entwéckelt, déi einfach wierklech just nach op Commerce aus war, gell? An, ech weess net. 't ass, bah, Dat ass dann och wahrscheinlech eis Ouer e bësse weider entwéckelt gehat déi Zäit schonn, esou an de Mëtt, jo esou an de Mëtt 2000er kanns de definitiv soen, datt mer do awer aus dem New Metal eraus gewuess waren. Jo, dat, dat schonn. Ech mengen, dat ass jo just eng minimal Phas gewiescht, wou, an ech verbannen déi Phas am Fong domat, am, dat ass am Fong en einfache Statement, oh hei, Déi Musik wou ech gewéinlech lauschteren héiers de net um Radio, héiers de net oder gesäis de net um Fernsee. A lo sinn halt och Saachen dobäi, jo weess de sou, keng Anung, och den éischten Evanescence Album gell, do ware gäil Passagen drop, och wa mir perséinlech de Gesang war ok, mee ech hunn déi Zäit haaptsächlech och Instrumenter gekuckt an och no enger gewëssener Distorsioun an enger Aggressivitéit gesicht. An ech war do halt nach net esou wäit fir elo vläit mech an den Death Metal oder an de Black Metal oder wat och ëmmer ze verléiwe, gell. Dat war wierklech ze fréi. An dat do war esou déi mëttelst Schinn, well dat do konns de lauschteren. Éischtens emol, du konns et um Radio lauschteren, wéi gesot, wann s de nach Radio gelauschtert hues. An du konns et doheem lafe loossen, ouni schräg ugekuckt ze ginn, gell. Dat war och bei mir doheem ganz. ech wëll net soen Standard, awer esou verschidde Saache ware schonn esou, hm, okay, dat esou Cradle of Filth an esou war, war zwar zu deem Zäitpunkt nach net, mee wann ech dat wahrscheinlech mat, mat mengen zarten, wat soen ech elo, 14, 15 gelauschtert hätt, da wär et och esou, what the fuck ass dat dote, gell? Jo, jo, jo. Weess de? An dat do war. War am Fong besser agepaakt, mee och op bal all New Metal Album war e Parental Advisory drop, gell? Jo, jo, dat war souguer, dat war souguer e bëssen e Muss gewiescht, gell? Du waars souguer stolz, wann s de sou en Album haas, gell, als, als klenge Mannerjäregen esou. Jo, dat haas du am Fong déi Zäit just am Hip-Hop an am Rap, hues de esou. Sou dee, dee Label fonnt an op eemol war et sou, oh, oh, weess de, dat ass iwwerall. An wat méi brutal a wat méi, also ma wat méi radikal an den Texter a méi brutal an den Texter, wat et, wat et iergendwéi méi, méi ukënnt bei de Leit, gell? Ja, ja, ja, mä et hat awer och iergendwann esou Iwwerhand geholl gehat. Schonn esou bei, beim, bei deem Album Chocolate Starfish vun Limp Bizkit, do war dat alleréischt Lidd drop, gell, do sees de wahrscheinlech esou 50 mol Fuck, ongeféier. Ongelun. An dat war ja, ja. och schon oh, come on. Dat, dat, dat muss ja wohl net sinn gell ehrlich. Ja an awer an awer muss ech soen ja ech äh, äh ziele mech dozou béise Gil. Den dat, dat, war, dat war geil eben well deen dat gemeet huet. Also für mich war, war dat eng vun den echt Begegnunge mat engem den wirklich sos neich gemeet huet die fuck you, fuck the system an hei an do gesang huet gell. Mm, ja, okay, ja. Wann ze bësse mi Dave gekuckt hues

Och POD gell, Lidder wéi Youth of the Nation gell, ech hun dat esou gär gehat dat Lidd gell, mega cool, genau, genau, genau, genau, dat war mega cool. Ech hun dat och schon éiweg net méi gekuckt, ech wärt dat herno op Youtube kucken an da wärt ech och mech an den Eck schumme goen, se gesi schräg aus gell. Jo jo jo, mee ech hat deen de Mëtten da gekuckt an ech mocken dech, ah dee coole wou driwwer war, sou hm, ah ok dat lauschen ech lo awer eng Zäitchen net méi gell. Mir fällt do nach eppes an, dat war effektiv, dat war, wat war dat, Huitième do. Also ech weess, dass ech Huitième huet et bei mir ugefaangen esou e bëssen an déi, an déi Richtung ze goen, wéi dat doten. An do hat ech een an der Klass, de Sylvain, vläicht lauschtert en haut no, wie weess, de Sylvain vun Diddeleng huet deen deemools gewunnt. Hien hat esou Saache wéi, mat wat ass hie komm? Hien ass mat POD komm oder elo kënnt den Titel, ech vergiessen den Titel ni, dat heescht Shinobi versus Dragon Ninjas huet déi Band oder déi Konstellatioun geheescht. Dat war just ee Lidd. Dat krasst ass ee vun den se Sound fir haut wéint Mëssbrauch a Kannermësshandlung an am Bing wees du ass och schon so okay. ah, okay. huet vill gedoen anchten 20 Joer okay, an so Sache krass. wie disturbed so Sachen sinn ich stand ja. trop kom an dem muss ich och effektiv dem muss ich och verdanken dat sech enger aner Band wo och um Ufang an dem Genre do grous ginn ass äh, Soulfly ass Déi éischt Alben ware fir mech am Fong eng Fortsetzung vum New Metal oder gläichgestallt. Jo, eng Weiderféierung. Ech weess net, ech hu mer ëmmer d'Fro gestallt, war et well vläicht esou de Max Cavalera gemierkt huet, ah ok, dat huet nach eppes, dat huet Succès, komm mir mëschen do mat? Oder hat e wierklech geduecht, oh dat do ass cool, dat do wëll ech och maachen? Dat froe ech mech ëmmer. Pff, also wann ech deen éischten Album vu Soulfly kucken, gell, deen ass esou lusch, deen ass esou, esou bizarre. Ech war ni esou de grousse Soulfly-Lauschterer, mee bei Sepultura has de schonn, bei Roots, dat war jo schonn definitiv aneschters wéi dat, wat Sepultura virdru gemaach hunn. Jo, ma ech weess, dass hien, dass hien eng Zäitche laang och ganz gudde Kontakt alt erëm mat dem Monsieur Fred Durst hat. Deen hat wierklech deemools seng Fangeren an alles, gell? Jo, dat ass wouer, dat ass wierklech wouer. An dat war, dat ass vläit e mega weirden Dude an e kënnt mega weird a schiel eriwwer, mee en hat deemools en Händche fir esou Saache matzemaachen a warscheinlech och, gell, d'Täschen ze fëllen domat, gell? Absolut, jo. An op deem éischten Album, mengen ech. war de Fred Durst dobäi, de Sänger vun Il Niño, wou jo och dann zum New Metal Genre fir mech dobäi gehéiert huet, gell? Dann, dann, an dat huet, dat huet dee ganzen Album geprägt. An ech ka mer virstellen, datt si effektiv engersäits esou, jo mir wëllen dat maachen, awer mir wëllen dat maachen, well et sech verkeeft. Well déi éischt zwee Albe sinn effektiv New Metal dominéiert an dann gesäis de awer, datt et erëm Richtung, Richtung Death Metal geet an souguer mat äh, Thrash, Thrash Metal äh, ja, Influenze gell. Groove spill du bei. Groove, ja voilà, voilà. Ah, mir ass du grad on Apps agefall wat du, du mich lachen hun oh, ah, den, äh, den Tommy Lee den Drummer vun Motley Crue genau den okay. den hat an der Zeit och gemengt him is new metal machen eng eng Band gegrënnt die hat sech äh, Methods of Mayhem genannt. An oh Gott, dat ass esou fuerchtbar. Ech hat de, de Video de Mëtte gekuckt gehat. Dat ass, oh, dat seet mer esouguer eppes. Mä. Nach méi cringe wéi alles, wat mer elo opgezuelt haten, gell? An, an déi Lyrics, gell? Oh mäi Gott, gell? Sou fuerchtbar. An zwar, zwar rapped och dran, oder zumindest probéiert en ze rappen, gell? Esou gutt et geet. An da sot de Fred Durst, deen taucht natierlech och mat dran. Natierlech, natierlech. Dat, dat, dat, dat ass alles dran, gell? Dat ass alles dran, wat, wat zu engem New Metal Song gehéiert, gell? An dat ass absolut grauenhaft, gell? Wat war, wann s de gemisst eppes auswielen, wat wär dat Cringiest, wann s dech elo kanns erënneren, och well s elo nach Saache rezent gekuckt hues, wat ass dat wierklech dat Cringiest, wat s de gesinn hues? Jo, ech mengen Method of Mayhem ass definitiv vir mat dobei, awer och eng aner Band, déi mer bis elo nach net erwähnt hunn, déi déi Zäit awer och zimlech vill Succès hat, mee ech hat se ni gär, ech konnt se ni wierklech lauschteren, dat ass Coal Chamber. Just nach déi kennt. Coal Chamber, jo. Jo, vum Numm hier, ech hunn och ni do ragelauschtert. Ah, kuck eng Kéier eng Foto vun deenen op Google oder esou, gell, déi gesinn och. Ech erwaarde mer ganz Schlëmmes. Déi gesinn herrlech aus, gell, awer och all, all Cliché erfëllt, dee muss sinn, gell. Jo. Vun de Frisuren bis zum Piercing an der Nabenhoer an alles dobei, gell. Jo, oh Mann. Mee mir fält do just ee Videoclip an. Wann ech un de cringiest muss denken, an och un wahrscheinlech ee vun den schlechteste Filmer wou je gemeet ginn ass, dat ass den Déngens I Stand Alone vun Godsmack. Dat ass katastrophal, gell, dat ass ganz schlëmm. Dat war wierklech den Highlight vun. Vun Regie, Film féieren an dee wou de Film gemeet huet, huet wahrscheinlech och de Videoclip gemeet. Wahrscheinlech, se sinn all gutt mies gell. Dat war Scorpion King ne? Ja ja ja ja ech weess ech weess nach hie kënnt um Ufank kënnt se ougefuer mat senger décker Chopper do an da kënnt dee wahrscheinlech miesesten animéierte CGI Scorpioun seng Hand erop an da gëtt se gepickt. Ech weess net, wann ech vun engem Pechschwaarze Scorpioun gepickt gi faalen ech ëm an ech stierwen, nee hie fiert dann. An d'Wüst eran an dann gesäit säi Visioune vun de Sculpten sou schlecht aus. Ech hunn de Clip elo bestëmmt schonn iwwer 10 Joer nemmi gesinn, mee elo wou s de mer gesot hues, ech ka mech eent zu eent drun erënneren. Dat ass gell, esou Saache vergëss de komescherweis net, gell? Nee, dat ass wierklech schrap krass. Se sinn agebrannt an där Gehier. Du mengs du häss et vergiess an dann, ah nee, leider net. Jo, jo, wéi der gesitt dobaussen, mir, mir schwätzen mat ganz vill Charme iwwert deen heite Genre, well en äis zum Deel eben och mat geprägt huet, awer well mer äis haut och e bëssen eben dofir, dofir schumme, kann ee scho bal soen, ne, awer och mat engem Laachen um Gesicht, Jo, natierlech, ech mengen an awer dat, dat, dat huet, dat huet villes geprägt. Ech sinn och iwwerzeegt, dass, dass, wann et den, den New Metal Net ginn hätt gell? Da wäre wahrscheinlech sou Bands herno wéi Bring Me The Horizon oder sou Deathcore Bands net, dat wär guer net komm gell? Dat war dat nächst grousst Déngen am Fong un sech gewiescht nom New Metal ne? Voilà, voilà, an jo et huet wierklech seng grotteschlecht Momenter oder, oh freck, lo gesinn ech nach eppes hei wou ech mer opgeschriwwen hat wou ech souguer kaf hunn gell, an alt erëm eppes wou ech elo mech wierklech eens drun erënneren. Gouf fir déi Cover-Edition do vu Smooth Criminal vum Michael Jackson, wou, wéi hien esou geheescht? Alien Ant Farm hunn dat hunn dat gecovert deemools. Ah, jo, jo. Dat, dat, dat, dat Coolst un deem Videoclip war, an dee Videoclip war schlecht, hä? Dat ass, dat ass do fies. Mee et ass eng Zeen, wou d'Sau am, am, am, an deem Boxer-Réng do stinn. Da si jo just zu dräi, mengen ech, oder esou. Ja, da waren se den Michael Jackson. Voilà, voilà, an dann, dann, dann kippe se do vir do hannen. Dat ass dat Eenzegt, un dat ech mech kann erënneren, gell? Ech kann der net sou vill waren. Ah freck ja déi ginn der haut och nach ëmmer gell ja ja ja ech weess déi waren vun een zwee Joer waren oder vun dräi Joer virun der Corona Zäit wann déi enke an der Rockhal gewiescht gell dat weess am Heescht oh freck ja ja ja ja dat ass krass gell dat ass scho krass mee ech géing mech awer och haut muss ech sou net net schummen well elo géing moi Korn an d'Géigend kommen well de Korn hunn ech nach net live gesinn weder System of a Down Ech soen dat zwar elo hei, ech géing mech warscheinlech awer nach eng Kéier zweemol iwwerleeën, mee, mee, mee ech kéint mer virstellen, datt et Korn wär, ech gewëllt kucken ze goen, eleng, eleng fir, fir halt d'Nostalgie iergendwéi. Wann s du gees, géif ech matgoen, da wär et jo esou. Du muss goen, soss ginn ech net. Jo, jo, jo, ech, ech hat se eng Kéier live gesinn, dat war cool. Et war leider déi Zäit wou den Head eng Zäitchen net bei Background dobei war. Wou hien erleuchtet ass. Jo, wou en eng Liichtung kritt hat an gemengt huet e misst Jesus Metal maachen. Mee soit, et war cool, war scho cool muss ech soen. War den éischte Concert vun der Rockhal. Ah ça y est. Jo, war den éischten, oh in op, nee am Fong d'Eröffnungsparty war den Dag virdrun, do hat Prodigy gespillt yeah. an dann den Haupt, den Haupteröffnungsconcert war Korn gewiescht, der Rock am cool. Wees nach ganz genau. War dat dann och déi Zäit wou mir de Manson kucke waren? Nee dat war méi spéit. Dat war méi spéit, dat war méi spéit. Ech mein déi doten Zäit hunn ech sech nach net kannt gehat. Dat war nach déi besser Zäit. Wann der nach Cash am LTB war. Oh freck. Dat, dat, dat, oh freck, dat ass laang hier. Dat ass verdammt laang hier. Mee jo, also ech ka just de Leit, genauso wéi s du, du gëss mer do honnertprozenteg Recht, et muss een, mengen ech, wësse wat New Metal ass, fir, fir kënnen matzeschwätzen an och fir kënnen ze haassen. Dat och. A fir generell, wann s du wëlls, iwwer d'Geschicht vum Metal informéiert sinn, da féiert kee Wee dolaanscht. Nee, nee, absolut net. Ech hunn elo nach wéini, an dat war mol net, dat war mol elo net geplangt oder sou, Ech hu wéini erëm eng CD erëm fonnt an dat war deemools eng CD an och haut nach, well ech hunn se elo wierklech erëm ganz oft gelauschtert an do kann ech soen, esou jo, et sinn definitiv vill Bands, wou ech haassen aus där Zäit mëttlerweil, mee villes, wou ech mer soen, dat huet awer eng ganz speziell Bedeitung. An ech weess, do gëss de mer alt erëm Recht, ech menge mir si, mir hu souwisou just eng Meenung, du an ech, Mee den Album Morning View vun Incubus ass fir mech och sou un der Limitt vum New Metal an huet sou erëm sou eppes ausgeléist, wéi ech dat elo erëm gelauschtert hunn an da war ech sou, wow, dat war awer cool. Jo, do ginn ech der Recht. An och de Genre huet gutt Album ervirbruecht, wéi eben den Debut am vu Korn, wéi eben Iowa vun Slipknot oder Toxicity vun System oder White Pony vun Deftones. Dat si Meeschterwierker, ne? Jo, déi och, denken ech, iergendwou an enger Hall of Fame gehéieren, ne? Jo, jo, jo, definitiv. Ja. Natierlech, natierlech sinn natierlech och Bands, äh, ech mengen, äh, mer kënnen elo halt déi, déi ze lescht oder mëttlerweil genannt Band, äh, Linkin Park, ok, huet eng krass Ja. Verännerung duerchgemeet, gell? Ja. An ja. awer hunn se ëmmer iergendwéi hir Wuerzele gehalen, och wann et wierklech herno bal näischt méi mat, mat Metal oder Rock, et war scho bal Pah, Pop wëll ech elo och net soen, war ni Pop fir mech, gell. Jo, se haten hiren eegenen Déngens e bësse gehat zum Schluss. Jo, jo, jo, jo. Hat mer och net méi esou gefall gehat wéi esou déi éischt zwee Albumen, awer. Nee. Jo, jo. Mee ech ka mech do op. Mee Meteora ass awer och en Album, deen een definitiv kann erwähnen, jo. Dat ass, mä dat ass och schwéier, wann s de do misst soen, wat fir een vun deenen zwee éischten Albumen ass. Déi bescht Ech géif soen, dat Meteora ass. ass e bësse méi ausgeräift. Dee kléngt e bësse méi, jo, dach, méi ausgeräift. Ech mengen, dat ass dat bescht Wuert. An dann zielen ech der nach eng besser. An zwar, hohoa, lo kënnt et hei! An zwar, éier Hybrid Theory, wou jo deen éischte war, erauskomm ass, gouf et nach eng Hybrid Theory EP. Déi gëtt gäre vergiess. Okay, na, déi hunn ech nach ni gelauschtert. Lauschter dat a sief erstaunt, wéi wéi s de dat wéi s de dat net äh, net gelauschtert konns hunn deemools, well dat ech wëll net soen, datt et besser ass, Mee do hues de wierklech, do fannen ech héiers de wierklech eraus wat si wollte man. Hybrid Theory ass gäil, dat haut nach, ech kann deen haut nach lauschteren ouni Problem mm -hmm. yeah, yeah. Theora och net mee äh, mee deen gell wow. Do war ech wierklech erstaunt, ech wosst ech wosst dat guer net gell, si just duerch meng Diskografie gaange sou oh, wat Wat soll ech mer en USD-USB-Stick maachen fir am Auto gehaen an dann, ah ja komm ech maan mer, ech maan mer d'Album vu Linkin Park drop. Natierlech déi éischt zwee, vläit och nach de Remix de mam Jay-Z, dat hat awer och Stil, gell? Ja, ja, ja, ja. An du sinn ech dann do op den, op den Déngens komm vun, wou effektiv do stung sou EP. Ech sou, well wat fir eng EP? Et gëtt dach keng EP vun hinnen, gell? Zumindestens zu deem Zäitpunkt net. Maja, ech hu mech, hu mech béis giet. Ech war richteg iwwerrascht. Okay. Kann ech nëmme recommandéieren, wann s de wëlls an déi Zäit zeréck goen. Dat zéien ech mech eran, definitiv. Et ass och net, et ass och net vill drop. Ech probéieren et grad erëmzefannen, mee iergendwéi, natierlech, elo wou ech et muss fannen, fannen ech et net. Et sinn, ech mengen, et ass just een oder zwee. Youtube fënnt dat bestëmmt. Hein? Youtube fënnt dat bestëmmt. Ma mat Sécherheet, mat Sécherheet. An ech mengen, ok, mir hu lo vill hei queesch duerch de Gaart, ech mengen, dat ass souwisou eis Devise Nummer eent. En anere wichtege Facteur, mengen ech, kuck, an ech hat dat schonn eng Kéier gesot, mëttlerweil si mer am Metal, generell am Metal ukomm, wou mer bis néngsäiteg Gittare ginn, weess de. Den New Metal ass och eng vun deene Genren, wou halt och emol d'Instrumenter. weider evoluéiert huet an do ass Korn natierlech alt erëm eng Kéier e bëssen ze verdanken, dass mer siwesäiteg Gittaren hunn an dass mer vun de siwesäitege weidergaange sinn op onendlech Säiten, wann s de dem Stevie T nolauschters oder esou. Mee dat war wichteg, gell? Jo, jo, dat huet alles gepräägt, dat stëmmt. Ah, ech hunn ech hunn et fonnt an awer och net. Ech weess net, ob s du et fonnt hues. Nee, ech hat och guer gesicht. Vull. Moment, soen der dat? Jo, Diskografie ass schonn net grad kleng. Also, et steet en plus effektiv net dran. Haha!

Ah jo, mee jo, weess dach firwar. Ah, elo weess ech firwar. Zu deem Zäitpunkt hu se nach net, hu se nach net Linkin Park geheescht. Ech mengen, do hu se Hybrid Theory geheescht. Okay. Dat war just éier et lass gaangen ass mat hinnen. Okay, okay, okay. Mee bien, dat alt erëm eng kleng petite Glamour op an zou. Jo, wat kënne mer nach iwwert den New Metal zielen? Net méi ganz vill, hein? Sou much si mer schon duerch. Ech denke schon. Ech hat just, ech hat mir, ech hat elo dach virun kuerzem hat ech a mengen, ech kréie jo heiansdo esou Recommendations och op Youtube vu Metal, an ech hat gekuckt an den, de Thumbnail vum Video, an ech mech scho geduecht, oh Gott, wat ass dat dote fir e Schrott. An dann eng Band, déi kléngt genau wéi wa se 1998 erauskomm wier, gell? Wierklech. Mécht genau dee Stil New Metal, ass eng eent zu eent fuerchtbar schwaach Kopie vu Korn, awer en ass réischt lescht Joer erauskomm. Ok, ech wëll dat, ech wëll dat wëssen an ech wëll eng Live-Reaction-Video dovu man. Dat heescht, se heesche Chaosium. Den Numm ass scho queenesch genuch. Wéi? Chaosium? Jo. A frech. Sou wéi Chaos, Chaos, Seum. Ja, oh Gott. Jo. Schreck der dat eran, alleng wéi den Sänger schon ausgesäit, gell, sou e bëssen wéi den den Jared Leto am am am Joke als Joker. A frech. Mat mat Dreadlocks. Nee merci, dat ass ok. I I refuse. Ganz ganz ganz frechbar. Mee jo, soss wier ech och net méi ganz ze zielen, ne. Wéi gesot, et ass. Eppes wat ech gären an Erënnerung behalen, datt ech déi Zäit materlieft hunn an déi Zäit och wierklech gär gehat hunn a genoss hunn. Haut kucken ech e bësse mat engem Laachen drop zeréck, lauschten et net méi wierklech, awer et ass wichteg fir d'Geschicht vum Metal, muss een definitiv gesot hunn. Dat ass absolut wouer an ech menge mat deem wonnerbare Saz maache mir hei Schluss fir haut. Dat war et vun eiser Säit am Sënn vun New Metal, wat gouf et do ze zielen? De Pit! Op där enger Säit de Gilles, op där anerer Säit mir. Sou, Merci fir d'Nolauschteren an dann ass et bis geschwënn hei an jo. dësem Chaoseum. Boah! Allez, Allez, merci an ciao. Allez, ciao, ciao.